Kwazi vaiva vana vamwari tinoda kutenda nomwe mukana wokuti tisangane tichitaura nezvokurwa mwari Ari kutaura kwamuri ndiElder Jay Chipatiso. Tinochingamidza kurusando rwuno Mwari dai angatibatsira patinopinda mukati menyaya. Nyaya yedu yezuva ranhasi, musoro wenyaya kana ungada kupa Ini ndapa musoro nyaya yanoti izvo unozvikudza nei unozvikudza nei panyika pana vanhu vanozvikudza vanotoziva kuti izvo eh, aidha indine mari yangu kana kuti izvo indine position yangu kana kuti pano ndine utano eh, vanhu vanozvikudza nezvinhu zvakasiyana siyana vamwe vane unyanzvi vamwe vemasoka players soka stars vamwe eh, macelebrities eh, anonzi nezvino zvino maceleb asi zvose izvozvo izvo ndo zvatoda kudza nazvo kuti iwe unozvikudza nei pane chinhu chimwe chete chatofanira kuti tizvikudze nazvo saka musoro nyaro ndizvo iwe unozvikudza nei regai timbonamata baba wedu vakatendeka Toda kutendai nemukana wamatipa nokuti vamwe havana kuwana mukana wakaita saiuyu. Isu zvamatipa mukana uyu, chitaurai nesu tikunzwei tigofara tiri mamuri nokuti kana tawana imi tawana zvose. Biri norikudzo ngazipuwa kwamuri nokuti maakutodudzira shoko renyu muzita raJesu tanamata nokusingaperi. Amen.

kuti unondiziva ini jehovha nokundinzwisisa now kuti tinzwisise nyaya dzakaita sedzidzi tinogona kumbotora muenzaniso wamambo soromoni mukaenda pana madzimambo okutanga chapter 10 eh, munonoverenga zvenyu yose kubva ku1 kusvika kuvhesi ya13 actually kutoenda kuvhesi ya18 munogona kunoverenga ikoko asi nichangoverenga mavhesi mashoma shoma Chapter 10 Now mambo Solomon mukarangarira ndi mambo anga ane njere akanga akachenjera chose bhaibheri rinotaura kuti izvo hakuna umwe munhu achaziva zvekare nenjere samambo solomon saka mambo solomon e, njere dzake dzafamba anga rangarirai mufananidzo wemadzimai anga akavata anga abatsirwa mwenobva atsikirira mwana wake achibva afa asi muusiku unobva atora mwana nobva atorera mwana wake mwana nobva amisa kurutero wake nokutora wake wakafa nobva amisa kuno uya uya mangwana achinomuka uya akamuka uya achiti ane mwana mupenyu asi asiri wake nobva vose vanetsana pamusoro pemwana wo vachibva vaenda kuna mambo kuti nyaya yavo inogadziriswa vasvika kumamba anongoti ha saka iwo mwana ndowangu uya ndowangu vose vanorwirana saka mambo anotesta kuratidza njere dzake anotesta madzimai oti izvo chindipai mwana iye kuno kuti zviite zvakanaka tocheka mwana napakati wedokupa chihafu uyu ndomupa chihafu uye ane mwana akunge akafa anoti e eh, zvakanaka izvoitai seizvozvo asi uyu mwoyo muridzi womwana anoti zviri nani kuti mwana wangu ararame achiri rwake mamwe mai saka no ah, chimpa hei mwana iye ambo soromoni anobva abudisa pachena kuti izvo uyu ndiwo mai vemwana saka soromoni anga ane njere mukaringa bhuku ramadzimambo irori rinobudisa pachena kuti izvo soromoni anga ane upfumi mukaenda patafura pasoromoni anga achidya mhuka dzaifura dzoga kusango anga achidya mhuka dzaichengetwa pamusha akanga achi zvose anga anazvo imba yake yakatora 13 years kuvakwa kwete kuti yanga yakupera zvitina kana kuti semende yanga yangopera no asi kuti izvo papa chivakwa nounyanzvi nemhare nekuperera nemhaka yekuti izvo anga ane zvinhu zvose saka soromoni anga ari munhu ane zvinhu zvose soromoni anga ane madzimai akawanda akawanda 300 plus 700 concubines vamwe vanga varipo ainga magirlfriend zikadzivosangana asolomoni ah, izvo zvakatsvaga mukanoverenga bhuku ramuparidzi rimwe rinonyorwa nasolomoni anokutisa pachena kuti izvo ndakatsvaka zvose ndikazviunganidzira zvose zvandaifunga kuti izvo aizama kutsvaka zvose zvikamufadza uye kuti izvo zvose zvikaita kuti izvo iye agokudzwa asi pakupedzisira ndizvo zvisadhura maturo saka pana first king chapter 10 vhesi yavo vanokuita pavhesi ya 30 ndosangana solomoni mumwe uh, mambokadzi weshebha anzwa nhoroondo yasolomoni anouya kuti azovona kuti ndizvo izvi achizvionera here mukaverenga wapa vhesi ya 1 chapter eh, first kings chapter 10 zvino mambokadzi weshebha wakati anzwa mbiri yasolomoni pamusoro pezita rajehovha akavuya kuzomuidza nemibvunzo mikukutu. Akasvika Jerusarema navanhu vazhinji namakamera aitakura zvinonhuhwira nendarama zhinji zhinji nezvigwe zvinokosha. Zvino akati asvika kuna Soromoni, akataurirana naye pamusoro pezvose zvaiva mumwoyo make. Soromoni akapindura mibvunzo yake yose. Hakuna chinhu chakanga chakavanzirwa mambo chaakanga asingagoni kumuudza. Zvino murandakadzi weShebha wakati aona kungwara kwose kwaSoromoni neimba yaakanga avaka nezvokudya zvaiva patafura yake nezvokugara kwavaranda vake nokushumira kwavabatiri vake nenguo dzavo navadiri vake nezvikwiriso zvake chaaikwira nacho kuimba yaJehovha akapera mweya. In other words, Solomon aigona kutozvikudza pamusoro pezvizvi asi Solomon ane zvose izvi zvakanga zvatonzwikawo zvinomukurumbira anopedzera achiti izvo pana Muparidzi chapter 1 verse ya 2 Muparidzi chapter 1 verse ya 2 zvanzi nomuparidzi and muparidzi iyeyo ndiye Solomon zvanzi nomuparidzi hazvina maturo chose hazvina maturo chose zvose hazvina maturo chose neimanzira Eh, Solomoni akanzwisisa kuti izvi hapana changa chine maturo kunze kwokuvimba nezita raJehovha. Regai tichimbodzokera zvekare kuna Jeremiya eh, chapter 9. Jeremiya chapter 9 takuda kutangira pavhesi ya 23 zvikanzi zvanzi najehovha munhu wakachenjera ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pokuchenjera kwake nomunhu wesimba ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pesimba rake nemunhu wakafuma ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pefuma yake mukati menyika kune vanhu vakafuma vanoti kana vachifamba so vanohwari pamusoro penyika asi fuma asi zvinonifadza ndechicho kuda ichi kana achinge aana maupenyu hwake nguva yake yokuzora yasvika fuma yacho ndanongoisiya yosara yodyiwa navamwe vasina kana kumboishandira saka jehovha pana kuburikidza chiprofita eh, jeremaya ari kuti izvo munhu wakachenjera ngaarege kuvimba nokuti wakafuma wakafuma here amamudikano unogona kudero nemari yakawanda mahusi akawanda maranzi akawanda mashilling nemapounds akawanda izvozvo zvina matu ose zi kana uchida kuzvikudza zvikudze kuti ini jehovha ndinomuziva and by the way vane mwoyo minyoro ndivo vanovimba najehovha ndivo vanokudza zvekare jehovha Tava ndizvo munhu wesimba ngaarege kuna vamwe vanhu vane simba bokuti chero chisvika pana vanhu vakangotaura pamwe chete vanhu vanonyarara nemhaka yekuti ah, apa pane simba authority but kwanzizvo pana munhu ngaarege kuvimba neauthority yake ngaarege kuvimba nepower eh, nephysical stamina izvozvo hazvina nematuru ose hazvina nematuru ose asi munhu anoda kuzvikudza ngaazvikudze pamusoro pechinhu ichi kuti anondiziva ini jehovha nekundinzwisisa kana takutaka kunzwisisa jehovha tinofanira kuti tipinde mukati memakwava saka jehovha kuburikidza najeremia ndizvo munhu akafumana mari ngarege kuzvikudza naizvozvo munhu ane simba ngarege kuzvikudza naizvozvo munhu anokuchenjeri ngarege kuzviimba naizvozvo ngarege kuzvikudza naizvozvo asi soromoni anga ane uchenjeri ndiye muchenjeri ari kuzonyora kuna muparidzi kuti zvose ndakawanda zvina maturo pfuma haina maturo authority haina maturo power haina maturo eh, zvese hazvina maturo wisdom hazvina maturo kudzidza ndiye anonyora ite zvokwadi kudzidza kungozvinetsa nezvimwe zvinhu zvakawanda wanda kwete kuti zvakaita kudoro asi kana unguva wakutora njere nokudzidza kupinda kutsvaka kuziva mwari then patova nedanger saka eh, eh, solomoni anonyora achiti izvo zvose hazvina maturo regai timboenda zvekare pane mumwe mambo second kings chapter 20 madzimambo eh, vechipiri chapter 20 regai timbomanya ipapo pana chapter 20 pana chapter 20 apa tikusangana nomurume ainzi hezekiya eh, regai tirenge vhesi ya 1 kuenda pavhesi ya 3 zvikai zvino nemazuva iwayo hezekiya wakarwara kusvikira pakufa muprofita isaya mwanakomana Eh, waAmozi akasvika kwaari akati kwaari, zvanzi naJehovha, chirayira nhaka yako, nokuti uchafa, haungararami. Ipapo akatendeukira kumadziro, akanyengetera kuna Jehovha akati, Dorangarirai henyu Jehovha, kuti ndakafamba pamberi penyu nezvokwadi nomwoyo wose, ndikaita zvakanaka pamberi penyu. Hezekia akachema kwazvo. mukaverenga nhoroondo handichatorambe ndichiverenga ndichinda mberi muchatoverenga mukaverenga nhoroondo zvikanzi isaya akati apedza kumurondedzera izvi kuti hauchambori pamubhedha ipapo zvikanzi akabva achibuda chivanze zvikaishokoro uyo achema nemhaka yekuti akaramba akachema pameri pajehovha chii chaaichema nacho ndechekuti mwari ranga rari mafambiro andakaita neimwe nzira yakati ndakafamba nomwoyo wose pamberi penyu ndakatsvaga kukuziva inokunzwisai kuti ndimani nhai mwari ndikafamba nenzira dzamunoda imi Rangarira Hezekia iyi anga atomboshanda na Jehovha pakati wandei asi panapa urwere hwauya mai akurangaridza Jehovha sokuti Jehovha anga asingazivi dzimwe nguva tizvinongotsvaga kuti tiudze Jehovha zvinotinetsa Mwari aitoziva kuti Hezekia akurwara ndosaka akatuma Isaya zvikanzi asi Jehovha manje munamati wasvika kwaari anobva atina Isaya dzokera ndanomuudza kuti izvo ndamuwedzera makore ane 15 at 15 more years pamusoro eh, peupenyu hwakanaka zvikanzi adzokera ipapo akabva chinondifadza chekuti izvo hezekiya akararama akawedzerwa mamakore 15 ichiona izvo akazoita manje mushure maizvozvo ndinomuona achifamba achigona kupa testimony kuti ini zvandakaitirwa najehovha ini zvandakaitirwa najehovha ndakamuka paguva ndatomboza ndichadzoki asi ndakamuka aifamba anga ane testimony yokuti jehovha wakanaka asi chii chakazoitika kana mukabva maenda pavhesi ya 13 mukaenda pavhesi ya 13 isem chapta iyoyi inobva yati hezekiya e, akavanzwa denga itangire pavhesi ya 12 zvino nenguva iyo e, berot e, berodhaki Bharadhani mwanakomana waBharadhani mambo weBhabhironi akatuma mwadhi nechipo kuna Hezekiya nokuti anga anzwa kuti Hezekiya wairwara. Hezekiya akavanzwa akavaratidza imba yake yose now nhume dzatumwa manje kuti idai munoona hezekiya takanzwa kuti anorwara pavanosvika pana kuti hezekiya avaratidze kuti kuna jehovha mwari kuti ndwisei kuti kudenga kuna mwari ndiye anopa utano instead haachaiti izvozvo izvi akuzvirumbidza nemablessings aakapiwa nawo akapiwa najehovha eh, namwari ndoakuzvirumbidza nawo kuvaranda vanga vauya pane kuti avaratidze kuna mwari akakangamwa kuti jehovha ndiani regai ndikuudzai madzondikama ezekiya akazvirumbidza nezvaanga anazvo kwaye haana chaakasiya akaratidza midziyo yanga iri pamake akaenda kumatanga ake akaenda kuminda yake haana zvimwe ainge waratidza kuti tarisai muone ini tarisai muone ini ndi ndinorima izvi tarisai muone midziyo iyi ndeyangu yose zvikanzi ava vakagutsikana vakaenda avo neripoti asi jehovha mwari vakabva infact vakabva vatuma zvekare isaya isaya anodzoka kuna ezekiya anomubvunza kuti Vaenzi avo zvavakauya vakavonei mumba mako chiita hezekiya no because anga azara nokuzvikudza nezvaanga anazvo hezekiya anokupindura achiti izvo ndakavaratidza zvose isaya anobvunza kuti wakavaratidza zvose ko jehovha mwari wakavaratidza here Ando pamunogara panakatadzira Mwari. Regai ndikudza pabikamo. Iwe unozvikudza nei? Vanhu vanozvikudza nezvakasiyana siyana. Hezekia mushure mokuva noutano hwaakakuva uropafadzwa rahuna Mwari hwaakapiwa pachena as grace senyasha akakangamwa kuti Jehovha Mwari ndiye muzivi. Akaratidza kuti ndizvo Mwari wainamata haamuzivi nokuti kana aiziva Mwari zvakaperera aifanira kuti ava ndosika kuti takanzwa kuti mairwara kuti kudenga kuna Mwari haa midziyo yenyu yakanaka zvose ruoko rwamwari zvose ini handina chandinacho asi kungopiwawo pamusoro pajehovha najehovha vanondiitira nezi saka iwe unozvikudza nei ndikandikudza mamudikama vana anozvikudza nezvinhu zvakasiyana siyana asi Eh, taifanira kuti izo tivimbe najehovha panapa eh, ndoda kuti izo eh, tiverenge mm, muparis chapter 12 muparis chapter 12 tichitoita munopedza nyaya yedu because hatinyayi kurambira panyaya yedu muparis chapter 12 pavhesi ya 13 pane nyaya inotaurwa ipapa vandoda kuti izo ndiverenge Muparo chapter 12 vhesi ya 13 inoti panapa zvino shoko guru pazvose zvatanzwa heri itya mwari uchengete mirayiro yake nokuti ndo zvakafanira vanhu vose iwe unozvikudza nei kana une zvaunozvikudza nazvo akangamwa ah, nezvaizvozvo ihla mwari munhu wose akafanira kuti ahle mwari nemhaka yei eh, munyori kana kuti eh, muchenjeri ari solomoni achitaura mashoko okuti ngatityei mwari nokuti mwari uchatonga basa rimwe nerimwe kana wakazvikudza nemhaka yemari yavo nayo iri kubhenge mwari achakutonga pamusoro paizvo zvokuti unoishandisa ziyana kuti zvakaipa kuva nemari kubhenge zvakanaka asi hauzi kudzina here mwari arime here mukati memari yako yachona iri bhengi dzimwe nguva anozvikudza nekurima kwakaita gore rapera mvura yakanaya vanhu vakakohwa vakaita matani nematani vamwe vari kuendesa kugnb uri kuzvikudza here pamusoro pematani awakaendesa kugnb mwari varime here mukati mematani ako mwari dai akatiitira nyasha taziva kuti tinofanira kuti izvo tizvikudze nokuti tinonzwisisa mwari regai mukupedzisira tidzokere eh, pa pa pa pa pa pana jeremiya paya patatanga tiri paya paya jeremiya chapter 9 jeremiya chapter 9 vhesi ya 23 nevhesi ya 24 taakuverenga zvakabatana zvino zvanzi najehovha munhu wakachenjera ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pokuchenjera kwake nemunhu wesimba ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pesimba rake nomunhu wakafuma ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pefuma yake

Ndizvo zvinotaura Jehovha Mwari. Iwe unozvikudza nei? Unotya Mwari here? Unoisa Mwari panzvimbo pake here? U- Kana kuti izvo unoizwa u- u- Mwari hautomuzivi kana wasvika pazvinhu zvako. Shoko ra- redu ranhasi ringoti izvo ngatitye Mwari timuise panzvimbo yake. Kana tingazvikudza tizvikudze pakuti Mwari vakandizarurira ndiri kuona zvikuru zvandakaitirwa naMwari mukati mokurarama. Mwari dai akatiitira zvakanaka, Mwari dai akatiropafadza. iwe unotya mwari iwe unozorumbidza nei ndoda kunamata nemunhu anotizvo mwari ini ndinoda kutizvo ndikuzivei ini ndinotsvaga kuti kunzwisisei ende kunzwisisa mwari kunowanikwa mukati memagwara kuna kume kwatinogona kutizwisise mwari tichibva kunze kwokutidza tadzokera mukati memagwara saka munhu anofanira kuti azvirumbidze anofanira kutizvo zuva nezuva ndoverenga shoko ramwari kuti nditsvage kuda kwamwari zuva nezuva ndinonamata ndichichema kuti mwari ndizarurirei kuti ndikunzwisisei ndigokuzivai zviri nani ndoda kuti ndinamati nemunhu anoti izvo mwari ini ndoda kuti ndikunzwisisei handidi kuti izvo ndizvikudze pamusoro pechimwe chinhu kunze kwokuti izvo ndikuzivei nokuti izvo kana ndakuzivai izvo zvichaita kuti ndigova mwana wenyu chai chai vese vakaita saivavo ndoda kuti simudzire mwoyo yedu kuti mwari ndibetserei kuti ndikunzwisisei takuramata zvino panguva ino muponesi wedu toda kutenda nemhaka yekuti matiitira zvakanaka matipawo shoko renyu ratiyeuchidza kuti zvinhu zvose hazvana maturusi hatifaniri kuzvikudza nemhaka yeufumi hwatinahwo hatifaniri kuzvikudza nekuda kwesimba ratinaro hatifaniri kuzvikudza nemhaka yeufumi asi tinofanira kuti kuzvikudze kana tiri mamuri kana tichikuzivai kana tichikunzwisisai and yet hatigoni kutosvika pakunzwisisai takara taponeswa saka tibatsirei hama yangu iyo yasimudza mwoyo ichiti mwari tibetserei ndoda kunzwisei zviri nani nenivo pamwe chete nehama dzangu tiri kuti mwari tibetserei kuti tirege kuzvikudza pamusoro pechimwe chinhu kusara kwekuti izvo tiri zvikudzi pakukuzivai toda kutendai kuti matinzwa uye matigamuchira mukatoitira mwe nomwezi zvakamufanira pane vanorwara nemhaka yeshoko iri kana vatsvaga kukuzivai ngavarapwe nezita rajesu kune vari mukati memadepression nemhaka yechimiro chenyika ino kana vachinge vagamuchira shoko iro rokuti kunzwisisei vakutsvaga kukunzwisisai vazarure vakunzwisisei mugovabudisa mukati memadepression pane ava vari kuchema vakarasikirwa nyama dzavo imi ndi mwari mamunyaradzi kana vaziva kuti ndimani vachaziva kuti nyika ino yakashata asi mamuri ndomunotizirwa toda kutendai kuti matinzwa bibiri rikudzosipiro kwamuri muzita rajesu tanamata nokusingaperi